Ti ni yɛn yɛla yɛtɔɣ shɛli nyɛla, Bɔhigu ka ti yɛn bɔhi pɔi ka naan kana ti kpe bɔhigu maa puuni. Bɔhigu maa n-nyɛ din sani. Lala din lee tahi li ka nir nya paɣ laɣi nyini n-nya o ka liɣ o ka o gba yɛli ni o bɔra ka yi suhu shiri kul gbaai taba viɛnyɛliŋga. Yi bo tab kuna ka biɛɣu bi neei ka yi chɛri taba. Dali din lee tahi li na. zaŋ o di yɛtɔɣa ka tɛri yɛla. Tinim dini ŋmanila di suhu biɛhigu maa puuni ka ti a kɔyim puɣisiri tihi atatariga n-zaŋ ti bilichinima. Pɔi ka yɛn yɛla, amaa n leei teegan kpaŋ ya yimaŋa. Dagbaŋ bipala zaa naŋgbanyiŋga kpaŋ ya yimaŋa. Dagbanli ŋɔ puuni. Tarimba puhiri n dan yaa naa ka ŋɔ yɛ maŋa. Dagbanli puuni tarimba puhira naa ba kpɛma kari naa. Dagbanli puuni tarimba puhira naa ba pira ee naa ba kpɛma tinkpan niri maa yoo naa. Dagbanli puuni tarimba puhira naa ba pira miɛŋlana ku sabi naa. Dagban li puuni, tarimba puhira Naa Yab Toli Naa, Naa Yaba, Kumu Naa, Jirigu yili, Saɣim dari yili, ni Zambaŋ kuli yiligi Dabuɣilan yili. Kambon paɣ bilisi gbini amoo ku bilisi limli Dabuɣilan yili. Naa Yab Kumu Naa tarimba puhiro. Naa yaba di yɛllana, kaliya sɔŋ ma, bɛ yaɣiya. N kul wari ni ya ni Dagbanli pun tarim bi puhiri naa. Di zuɣu a kpe nayili zɔŋ ni, a nya ka kpambali yihi zani, Naa puhiri ya kaza, naa puhiri ya kaza, naa puhiri ya kaza, naa puhiri ya kaza. ni a puhiri paɣisara ni nachimba, amaa a ku nya ka so mini daa ku puhi taba dasi ba naa ka bɛ di saɣiri tiri tab la? N-him! Di zuɣu kpaŋuya yi maŋa, a yi zaŋ fuui n-tili ni a yɛli Dagbaŋ yɛtɔɣa, nyin yɛli ma, a yi bɔri ni a zuhi na niŋ ka yɛli, A yɛn yɛlimiya? N ŋmɛri ni puɣ!

nayili wahu to a ti ya ka puhi ni nayili wahu ŋuna di wuhirimi ni so n yi nayili maa n kana ya ŋɔ bee so n yi laati ŋmani n kana ya ŋɔ ka n puhi ka bɔri ni n puhi bɔhi naa maa yɛla n ni bɛn puhi ka naa ba kpiɔŋ kari naa bɛ wula ayi nayili wahu n puhimi ka di gbaai nayili naa maa ti tahi napaɣiba ban ka n puhi lala maa Di zuɣu n kuli ŋmɛrila kuŋɔ zaŋ tira m bi pali taba ni ban saai bela ka gariti hali a ni tooi nya so gba o ziligiya tɔ amaa ka di o lee yɛlli ka di ka wumbu bile gbuɣinli ŋɔ maa chɛli ka ti kuli zɔn yi o puhili ni zaaha kuli chɛli ka ti kuli zɔn yi o ni puhibu puuni a ko n nya so ni zaŋ foon zali ka di ni o puhiri ni dan yaai naa ka yi m ba pira. Hali ti sa pa shimbiɛhigu ti yɛn puhi jilima yɛn bɛnimi, ka laa ka ti di yɛn puhi o. Amaa chɛ ka n yɛl a, a yi sa pa shini, di ka zuliya, di ka daŋ, di ka kali, aai, ka di shimya kali nyɛli ti tinima di kan laa. A yi ka siɣiritali, di ka daŋ, di mi ka pa kali nti so, ka siɣiritali di nyɛla tim. Dile buɣinnimi, sapashin tali di buɣinnimi, amaa ka kali n-nyɛli ka n daŋ so ku pa sapashin ka n yiɣisina nti diri kamo naayili, di beni. Ka n yabdo so namin dili mani m-bɔri sapashin tali ka chaŋ ti di jɛhiŋfu bee achiri bee mɔŋkuɣa ka lee sɔŋ ma. din beni, dimbu ʒim ni m-baŋ yɛn diri kamo naai bee n-yɛba yɛn diri kamo naai ka n yiɣisira ka nyɛ sapashini? Aai, n daŋ so n-ti o pa sapashini ka n yiɣisira nti di sapashini na. Din beni, n daŋ so n-ti o pa kasiɣira ka n yiɣisira ka nini tiɣi m biyɛrilim ka m bɔhi bɔhi bɔhi bɔhi bɔhi nti di laa ti maa kasiɣiri tia maa n gba zaa ni tooi sɔɣi binyɛr shɛŋa beni gba n-tooi niŋ li. din ku nyɛ shɛm bala ka di yɛtɔɣa ka yɛn yɛla paɣa yɛtɔɣa ka yɛn yɛla tɔɣa maa yɛtɔɣa ŋmani soonsi ka lee yiɣisi taba di zuɣu sapa shintali di ka zuliya kamani ka a mi yaa yaa ka zanna tiŋ yaa ka zanna bihi n bala sapa shinsali ka laa Ni tooi kuli o kpini binshɛɣu ka ti diri yɛn kam o ni a yɛli, ka n gba kuli yɛn kam o na kpɛma. N dan yɛn na kam o na kpɛma ka n kuli di li. Amaa ka n yɛbdoo so na ʒini di li, din bi diri ka n nahi noya kaman a bara a dila nam yaa kaza bee gbanni bia n-nya di zuɣu, a yi di a ni tooi di ti aayi. Bɛ ni yi ti a bidibilim ka bɛ ni mo dali ka a ni tooi yina ti fa bihi paɣaba ni bihi, a kɔlifaaya ni a di li. hmm di zuɣuri zooya pam ka a nya ka ni nyɛ sapashin ka lahi nyɛ kasiɣira kasiɣiri tali maa tim nyɛli ka bi dirili